आधा बुझलियै घंटा कि? बाद हाँ ठीके ओना- छी ए, सुनू सुनू ना हाँ अरे उ छोरा जे आयल रहे बुझलियै के अरे उ ने उ बतबै छलै एन ना के अरे बोका का हाँ तऽ हम की जाने गेलियै हमरा भेंट नहि भेलैए उ एना बतेलकै हाँ, बुझलियै हाँ। तब एना बतेलकै हाँ तब एना बतेलकै आ ताहिके बाद केना केना एक बेर आरो कहथुन तऽ पहिले हाँ। एना बतेलकै अच्छा ताहिके बाद एना बतेलकै हाँ आ ताहिके बाद एना बतेलकै हाँ। आ ताहिके बाद एना बतेलकै बाप रे काका हाँ जुलुम भऽ गेलै की जुल्म भेलै छोड़ा तऽ हम जाइ छी हमर भाय ए, आयल। सुनू सुनू ने कहू ने की की जुलुम भऽ गेलै की बतबै छलै केना हम कहियन हमरा लाज होइया हे, लाज की बाजू ने सही सही बाजू ने तऽ आइ छोड़ा बौका के हँ। दोसर नहीं क्यों भेटले ये मजाक करल है एते बार के गप इनका कह गेल हाँ, की? हमरा सबके जे कहने रहतियै हाँ। त टांग धरतियै आ पपीता के चैला जका और से उदार दितियै केहन बात कहि देलकै हमरा की कहियन कहबैन त हमरो बुझाइए मुंहे थरथराय नहि नहि कहू ने कहू ने छोरत काका जाइ छी नहि नहि सुनू ने कहू ने सुनू ना कहिए कहू। दियै ना। हाँ कह दी कह दियै ने कह दी हमर नाम नहीं कहिए नहीं नहीं नहीं कहबे नहीं ठीक। कहबे हाँ की कहलकै ना की हे हिनका पांच गो बेटी छै ना हाँ आय ओहिमे से एगो एना कहलकै ना ना हाँ एगो एगो कल के एगो कहल हाँ, के ना की एना कहलकै ना ना हाँ। त कहलकै ना बड़ सुंदर छै ओ सुंदर आ कहलकै एना कहलकै ना ना हाँ? एना कहलकै ना ना हाँ। त कहलकै ना कि पांच गो में से हम्म। एगो बेटी हाँ। इनकर बड़ा सुंदर छिन हमरा देबा उ बौका हाँ केहन छथिन अरे तोर के एहन गप हिनका कह गेलै

पाँच गो बेटी में से एगो बेटी तोरा चाहिए चल चल चल चल तोरा मलकिनी लम पाँच गो बेटी में से एगो बेटी छल चल चल चल कखन गेलै बजर खसौना ई बकललहा जाइ छै बुढ़बक लाल कखन कहलियै जे जो साबुन ला हम नहाय लए बैठल छी कि अभी तक नहि अयलै हन कखन हम नहेबै पूजा पाठ करबै

ई कहलक ताहिके बाद ई कहलक ताहिके बाद ई कहलक आ ताहिके बाद ई कहलक हाँ। बुझलियै कि अहाँ के नहि कहे के मतलब की है कहै के मतलब हाँ। जे हमर बेटी सुंदर छै ओकरा से बियाह करब एगो बेटी से बुझलियै कि नहि कहे के मतलब हैं हमरा पांच गो बेटी छै ताहिमे से एगो सुंदर छै एकरा दऽ दिया हम बुझलियै कि से नहि बात कहलक, हाँ। हाँ से बात कहलक है। बुझलियै कि नहि अहाँ बूढ़ भऽ गेल अहाँ दोकानदारी करै छी दिमाग आर यऽ कि नहि यऽ कनियो हमरे दिमाग नहि यऽ आँय? अहाँ तऽ बारहन के मारि खाय वाला इंसान छी बारहन के मारि हँ ई यौ। बात किया कहै छियै हमरे बेटी पर नजर लगेलक हम ई बारहन के मारि खायब अहाँ पागल छियै हमर नौकर के हाँ। कंठ नहि छै नहि बोल पाबै छै तऽ बुर्बक छै अहाँ से बेसी ज्ञान छै एकरा एते गो राजपाट के इएह सम्हारने छै कि के सम्हारने छै आ दू गो दोकान ल- अथी लऽ कऽ द- बैठल छी अहाँके एखन तक ज्ञान नहि यऽ हमरे ज्ञान नहि यऽ तब की एकरा हम भेजने रहियै हाँ पाँच सौ एक साबुन लागो पाँच सौ एक हाँ, तऽ एहिके माने पाँच सौ भेल हाँ एहिके माने जीरो भेल हाँ एहिके माने एगो भेल अरे आ वाह। एहिके मतलब लहाय वाला भेल हमरा दि- दिअ से कहलक ई अहाँ। बात कहलकै तब कथी कहलक देखियौ हम बड़ा कंफ्यूज में पड़ गेल रही कोनो बात सोच समझ ली तब केकरो पर हाथ उठबी बक बता इशारा करे छे तकर माने ने जो कुछो केकरो कह दै छे ओ बुझलिए तो हमरा बुते बड़का गलती भ गेल केना मारलक आओ हे बे हम चले छी हमरा से गलती भ गेल बुझलौ जा चल ए बा मा ए बा